my people na do na do na wey don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey take your two korokoro eye see me na im be this welcome to my channel my name na summer before i continue today video make i remind una you see that red button there wey dey write subscribe click that button make you subscribe after that make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the kpa notification say i don upload new video uh -huh, na so una do well my people today video hmm, not a way person no go see for this youtube oh, not a way person no go see eh before i continue today video eh before i go even talk anything before i go even talk anything for today video make i let you read this comment na so this na comment when somebody this na comment when somebody leave for one of my videos for this my pidgin english uh, this my pidgin english uh, channel uh, some people some of una fit no know but me no be this one be my first channel i don first get another channel where i dey blow grammar you dey hear i don explain for one of my videos say how this channel take start na say for that for that my other channel where i dey blow grammar one time

na i come take am say true true e no good say as i dey speak for there some people no dey understand wetin i dey talk na i come say okay make i just come create separate channel wey i go dey come here come dey do separate video especially for sometimes wey i wan do video be say you know i just wan do am for pidgin english na so this channel take start eh so for me o when e come to blow grammar i still sabi no be say na grammar be my problem you dey hear no be say na grammar be my problem me wey dem born me when my papa and mama born me na lagos we dey that time you dey hear i we dey lagos that time i learn igbo and yoruba the same time the first two lang i speak igbo yoruba together na two the two languages wey i fit learn i learn them the same time igbo language and yoruba language i learn them the same time when i be small pikin when later na for when we come comot for lagos we come come benin na so i take learn pidgin english na even pidgin english i fit learn before i learn correct english i no fit lie una o I fell learn before I learn correct, learn correct English. Before I speak correct English. Now when I did secondary school, whether 13 years, I've been at 12 years, uh, where I did learn correct English. Even till today, if I want to talk with my family members, now, if we not speak Igbo, we go speak Pidgin English. Now those two languages we speak for her. So I don't know what he, he, well, no, you understand. another thing wey i wan talk our people sometimes i no know whether this person na naija person i no know but you see our people eh you go see naija person na naija person wey go jamo country when they go come back from jamo country come dey speak rasta english na so people go dey hail am dey speak Ja- jamaican english na so they go dey hail am but our own pidgin english wey be our own some people go dey vex when person speak am make una tell me how ordinary say i speak pidgin english go dey vex somebody make una tell i never you see say nothing wey you go do this like people know how that one go dey vex somebody make una dey see you know when it comes to english i can speak english that's not a problem ọbụna kwa asụ igbo ati ede yoruba so because i dey speak pidgin english na you come dey vex say i dey speak pidgin english well i no i, I no just understand see okay another thing wey i wan talk na say wetin language sef wetin language be wetin language be for no be to dey dey communicate no be no be the important thing the thing wey koko for there na say you dey talk na to dey talk make person understand you no be be the important thing i come create channel jajaja wey be say my people wey dey understand pidgin people wey dey understand pidgin dey watch and dey understand me even some of them wey no dey understand they don dey learn for this my channel some people don leave me comment say ah na this channel dey wan take improve their pidgin you see say some people dey happy some people dey vex

so i just dey let una know if una go there now i fit no like am because i dey discuss some kind corruption wey dey inside our churches for nigeria and the way we say some pastors go get all this money they go dey chop belle full church members wey be say jesus follow die for they no dey chop belle full all those kind things i dey discuss for that side some people no like am so the two different channel different this one now i dey do other things but those that other channel the message wey i wan spread for that channel na message be say i want everybody to hear me na grammar i dey blow for that side so that one different so i just want make i come clear am because some people even the other day now i make video for the other channel somebody watch and i say ah i miss ah summer i miss the pidgin english i say ah this one a different channel people still they confused when you they watch any of my video just look under there you must see am where they where i dey even write my eh now here i dey always write my title here for the other channel e go just be summer akon Now you go see for there. But this channel, you go see and say the right summer Aku Pigeon TV. You go see and say the right summer Aku Pigeon TV. So now two different one. So now if you say I like to subscribe to the two channel, no wahala. But if you say only the grammar, oh you like, no problem. But you say now this one, only this one you like, no problem as no problem there at all. Eh? So me, my own thing, as any language for this world where I feel learn. May I, I, I like to learn. Eh? Not if they make person, not if they, they make person happy different different language. They speak this one, they speak that one. You know, at the end of the day the thing i say the thing wey dey important na say person wey i dey people wey i dey try to talk to dey understand me so anything at all wey person fit speak for this one shebi na some people be deaf and dumb they no fit talk with their mouth they dey do hand they dey do hand take dey do sign take dey talk to each other eh na somebody come say e dey speak pidgin english person dey vex uncle no vex if you no like this channel abeg no subscribe stay for the other side or if you say because of this channel you wan unsubscribe no vex so unsubscribe life no hard like that make you no complicate your life you no like wetin i dey do for my channel jejeje comot your hand go watch the channel wey go let you watch i no i no go vex for you and you at all ah, wetin i go vex for for wetin na wetin i go i no go vex nothing dey there life no hard reach like that e no rush hard no life no hard reach like that find the thing wey go make belle sweet you make you dey follow I mean, they tell, I, I, I mean, I no go vex. If you say you no like this channel, you no want watch the other one at all, you won't unsubscribe, no problem at all. Life no, life no, I don't, I they make video all the time. I they tell people say, no carry troubles of this world for your head in my language. Ebulu wanisi. Don't carry Igbo language, Ebulu wanisi. No carry the word on your head. No carry this word for your head. No carry the word for your head. Keep your life simple. If this my channel, they give you headache. Say this my channel, they give you migraine, they give you headache. If they give you, e dey give you frustration no watch am at all but if you say ah you like and you wan watch watch or you say you no like this one another one you like no problem or you say you like the two no problem or you say na this one you like no problem life no hard like that at all e no hard like that at all eh leave this channel for those people wey like wetin i dey do for here shebi oyibo dey talk am say one man food na another man poison dey dey talk am na wetin one person go like another person no go like na so life be na so life be eh no be everything na go be uh, fight everything na be kwanta here and there everything for this life na be fight argue yeah, no be so some things for this life you no reach wetin dem dey carry some things for this life no reach wetin dem dey carry for life you no even know me for real life na only for internet you dey see me if you no even ever see me for your lifetime at all at all you you come dey let my pidgin english english video dey frustrate you dey pain you for body dey frustrate you the life no tough reach like that e don tough reach like that me i don talk any language at all wey me i sabi nothing dey there i get one friend for this uh, europe this boy na barak na barak this boy grow up him papa na military man dey travel from state to state this boy dey speak igbo he dey speak yoruba he dey speak hausa dey speak bini he dey speak their own delta igbo language he dey not language wey no dey speak because na from state to state wey dem move na this boy learn different different languages anywhere wey this boy go na any anywhere wey this boy go na before you talk anything he go follow you speak your language well well na im get na na any language wey you fit speak speak speak nothing dey there me i no see anything at all wey be bad for pidgin english you know some of our people fit say if you dey speak pidgin english you be local person if you dey speak pidgin english na be say you no posh if you dey speak pidgin english na be say you be I never do any video talks like posh. Oh. I don't tell people before. Man, they let all the phone where they speak for the other channel, they confuse you. I be local girl.

pidgin english we dey speak many of my friends for this uh, abroad even my meet them na pidgin english i dey speak so because i dey go there go dey blow some kind grammar and some people come to say ah see this ah they look use that kind eye dey look me no use that kind eye look me o oh, na so i dey take talk o oh. as i dey take talk for this channel so na so i dey take talk for my normal life o oh. na so i dey take talk even my children my children no sabi speak but even my children they dey understand because i dey speak am well well i dey speak am well well

that other channel na say i dey blow grammar so that everybody for the world go fit understand me shey you dey hear but for this for this channel na but for this channel na be the real me the way wey i dey take talk for my everyday life na be this one na me dey tell you na me dey tell you so i no be ajebota i don make video for for that my big channel i don talk am say i no be ajebota i be ajepako i don wetin you dey talk eh so if i come here now come dey pre ten d dey do like say ah you know ah see me see me dey do like this na that one some people dey fine na im dey dey fine ah ah me i no know i don talk i no know wetin i get i no know wetin the girl wan talk i don talk am finish if you know say you no like pidgin english say this one wey i dey do for here dey give you headache you no really like am no watch am at all na me dey tell you and how you go take know the difference na say when you see the video you go be the title when you see am the name wey dey there na summer ako pidgin tv once you see that no click if you know say na the other channel you like when you see the one wey dey write summer ako vlog watch that one vlogs watch that one if you see the one wey dey write summer ako pidgin english pidgin tv

no let life frustrate you this kind thing no reach wetin person dey vex put i just god beg you take am easy you no like abeg like abeg no watch eh life no hard reach like that i just god beg you eh my people e be like say i go leave today video for there eh una do well say una go watch my video until next time my people na bye bye you na bye bye.